vawiin ni hi tum lo deuhin ka rawn record a chuanin ahh vawiin ka fanu thil tih hianin min nghawng em em a ah kum li te mai ni ni mah se a rilru ah thil tha a tih duhna thinlung hianin ka rilru hnem a hneh em em a chuvangin ah rawn share lo thei lo a dinhmunah ka inhria a chutiang vangin ah ka rawn record a. Ahh tum sa miah lovin hei varanda atangin ka rawn sawi nawk nawk a ka sawi sual palh te umm or sawi thiam loh tam tak awm ang chungah te chuan min lo hrethiam ula umm chuan vawiin ni chu kan nufa in park ah kan kal a chuanin ihh kan kal hnu khanin restaurant ah-- khan chaw kan va ei a thingpui kan va in a chuan a ei tam lutuk lo a french fry leh chicken nugget kha eia chuanin mango smoothie kha kan chah bawk a chuanin a ei tam lutuk lo avang khan ai bawm chungah kan hawn leh a chuanin mango smoothie pawh khan eitute khanin ih min pek belh teuh a ih hei a bang a awm a hawn deuh i rawh u min tia chuanin imm-- ih khap leh an pui eh ah khatiang ah khan in min hawn tir a chuan in eh traffic light ah khan in rei tak kan chawl a ih red light kha a rei em avang in kan han chawl a chuan in khatia kan chawlh lai khan in homeless maw kut dawh kha a lo awm a an awm zeuh zeuh thin a chuan vawi khat hmani ah an awm. ka fanu in a hmuh pawh khan ih nu chaw kan lei sak dawn loh mi eichawh eitur a nei loh a ni ang a tia khawngaih a khawngaih lutuk a chuanin aw e traffic light ah ih a chawlh bawk si lo a red light a ni bawk si lo a kan chawlh thei loh beih te nakinah naktuk ah a la awm a nih chuanin ih burger leh french fry emaw eitur kan lei sak dawn nia ka tia mahse tukah kha chuanin ih-- chumi kut dawh chu lo awm tawh lova chuan kan lei sak ta lo va mahse vawiinah chuanin eh chumi kut dawh a hmuh chuanin red light kha leh a rei em avangin ih vawihtei khanin a hmu a chuanin ih nu ka chawp pe rawh ih ka french fry leh ka nugget kha pe rawh eitur a nei lo a tia chuan eh ni tak ni tak ka tia chuan a bawm ka window kha ka hawng a chuan a bawm khan ka pe ta. A lawm lutuk a Pathian in malsawm chiu rawh se ka va lawm em ka rilru ṭam lutuk a tia ka ṭah ti chhuak a mah bawk chutia chuan chuan kan pek hnu chuan ka fanu chuan ihh ka drink pawh kha pe rawh a tia chuan in a window kha ka hawn sak a maw chuan in ihh ka fanu. kum li lek teh chuanin a drink chu tukverh atang khan a pe a chu kut dawh pa teh chu chuanin ih a la ta chu pa chuan eh kut dawh pa chuanin putar chuan aw bawihte ka lawm lutuk pathian i mel sawm che rawh se a tia ka fanu chu hlim hmel deuh ni si eh a lawm lutuk a khatia pe theih a dinhmun a a awm ve vang khan a lawm aniang a nui seng seng a chuanin chuanin ih-- bench kha a awm a kut dawh ehh chumi traffic light bulah chuan bench kha a awm a chuanin chutah chuan kut ehh kut dawh pakhat te chu ehh putar te chu a thu a chuanin kan thil pek chu a ei ta chuanin ihh green light kha a rawn nia traffic kha a rawn green ta chuan kan haw ta kan haw kal kawngah chuanin ihh ka fanu chu ka han hawi let zuai a buhite ka chhuak lutuk che I'm so proud of you ihh-- khatiang kha thil tha a ni a mite tan malsawmna nih kha thil tha tak a ni a I'm so proud of you ka ti a chuanin amah te chu a mittui kha a lo tling kur a a khawngaih a niang ih ahh mama ih good thing we stop by ih a ril a ṭam lovang tunzan chu chaw kan pe a ti rawh a tia keimah pawh kha mittuia-- a tla deuh a chuvangin eng nge ka ka rilru kha a hneh lut a hneh reuh lutuk avang khan khatiang mi khawngaihna kum li te mai in khatiang mi chunga khawngaihna neih kha umm eng nge ka ka rilru khawih ti mai ang maw chuan chuan kan haw kawnga khan in khati khan a rilru luah ve nia ang a rawn sawi leh a umm Jesus -- ah Jesus gonna be happy a tia chuan in a teh reng mai Isua lawm ngawt ang a rawn an a nui vur vur ang eh Pathian eh duh zawng a ni a eh mite puih leh mite tana malsawm a nih kha Isua lawm zawng a ni a a rawn nui vur vur ang a ih a chhuang ngawt ang che umm i ti tha hle mai buai te ka tia amah pawh chu ka fanu te pawh chu lawm ve em em a mah tawkin a nui ve reng vur vur a eh. chuan amah sawi tir ka tum a mahse a duh tawh lo a na u a tia ih video ah ih umm homeless ih chawi pek na kha i sawi duh em ka tia ai a tia a keimah chu min hrilh mawlh mawlh a mahse han video a han umm lak tur chuanin a sawi duh leh tawh lo a kum li ni kum li mi tih chu an phur lai chauh hian thil an sawi thin a chuvangin-- a sawi duh lo a chuvangin keimahan ka rawn umm share a nakinah pawh a puitlin hunah pawh ka la ahh hrilh chho leh zel ang a kum li nih lai a i rilru eh mi eh thil te tham mah ni se i khami homeless kut dawh tun zan ei tur ih vawi khat te mah ni se ah a pek a pek na te kha ai a hlu ve em em a chuvangin ih enge umm-- kum li teh mah ni se khatiang rilru put na te kha a neih kha ka lawm em em a chuanin kum li te maiin hetiang rilru put theih chuan keini pawh kan mite tana malsawm na nih duh na leh vawi khat ei te pawh mite kan va pek na hianin a hlut ziah kha i keima ka in hriatnawn tir leh a chuvangin engtluk a malsawm na pathian malsawm na kan dawn te kan hriat-- Aaa a pawimawh hi ka ti em em a aaa eitur nei te kan awm te leh silh leh fen nei te a kan awm te maw leh in hawhna tur kan nei te khatiang malsawmna kha imm enge a lang leh zual a khatiang kut dawh leh homeless han hmuh khanin imm kan pathian malsawmna kan dawn zia hi enge a thar in a lang a lang leh thin a chuvangin aaa kan theihnghilh thin a khatiang kha. ah chuvangin vawiin a rinloh deuh a ka rawn ah video rawn siamah hianin ka sawi duh na tak chu ih eng ang pawn rilruna leh ah hrehawm kan awm chang hianin khatiang umm ah in leh lo nei lo maw ah kutdawhte han ngaihtuah hianin ih pathian malsawmna kan dawn zia te hi ih-- kan hre chhuak thin a chuvang re thei leh harsa eng ang pawn in in ngaih lai khanin ei leh in tur leh ah in tih a koh na koh tur i neih chuanin mi van nei leh mi ih nangmah nih chak a i nihna i nihna awt tu ti mai ang maw i nihna ah awt tu an awm tih kha theihhlelh loh la chuvangin ih malsawmna chhiar thiam hi a pawimawh em em a ah mihring nih-- hnih chung chuanin mi thil neih te kan awt anga chuan mi eng nge awhna maw a ka tiang ka chu mihring dan a nia mahse khatiang ah khanin kan rilru te pe tam lo ila keimahni kan malsawm na kan dawn ah te khanin lungawi thawk lungawi tawk thiam ila ih hlimna bul ber pawh tih a niin ka hria chuvangin khami kha ka rawn share ve duh a ka fanu kum li ahh-- mite inspire ah nan he video hi ka rawn share ve a nia ka rilru a khawih em em a ih ka lawm em em bawk a chuanin nitin nunah lawm thiam zel kan tum dawn nia aw chuanin ih mite tan lam alsawmna ah nih zel kan tum anga chuanin-- umm thil te tak te maw ni se teh khin nan eh zan khat zing khat zan khat ei khawp tawk te chauh pawh ni se umm ei tur nei lo te umm ei tur pek kha hreh lo ila eng ih mi te tan engmah tham lo nem lo mahse ah a nei lo tute tan chuanin ih a hlut sia kha. ih kan hriatthiampui kha a pawimawh em em a ih kan pek te mai ni lovin ih keimahni rilru pawh kha a hlim a chuanin umm pathian pawh a lawm a chuanin keimahni pawh kan lawm a chuanin ih khava'n khanin malsawmna engkim maw circle ah circle kual a chuvangin-- mite tana malsawmna nih kan tum zel dawn nia aw anih leh kha tih kha lo ni phawt mai se aaa thirtu te zawng zawng inchungah ka lawm em em a chuanin pathian in malsawm fik chho rawh se bye bye .